Mātua ake i tēnei pō e whakarite ana ngā pirihimana mō te hekenga o te motu atu i Waikato whaka te tonga ki te taumata ohiti tuatoru hei te poupoutanga o te pō te Tūrei. Heoi anō kua tahuri kē te hapori o Matakana i Tauranga Moana ki te aukati i ngā rāwaho i tō rātou motu tere e muia ana e te hunga pakeke. Ehā i haere atu a Herewini Waikato ki Matakana i tēnei wiki.

ngā pēpi, ngā tamariki hoki, koirā te taki i mahi au i ēnei mahi. We want to look after our moutere, we want to keep it Covid free. He kakama nō tēnei kāinga ki te whakatinana i tēnei mea te mana motuhake, te rangatiratanga. Ana ko mātou tēnei. ā, e tiaki ana i a mātou anō i runga i tō mātou moutere.
Rua rau, rima tekau pea nā, nā tāngata e noho tūturu, ā, ki runga i te motu nei, 23 tekau paeheneti a na kaumatua i noho ki runga nei. I noho a Mataku, etahi o na kaumatua, na te mea kare ratou e tino mohio ki tenei huaketo. Ko nga Maori me nga whanaunga o nga moutere ko ratou e pangia ana i tenei mate, ka tino taumaha ratou. Koira te whakaaro tuatahi.

te tāone ki tērā taha o te moana, ā, kāore mātou i whakaae ki a rātou ka hoki mai ki tō rātou kāinga, ā, ā, he mea uaua tērā, ā, nā te mea ka mōhio ai tātou, ā, ko te wāhi noho taumaha, ā, ngā whānau ki tērā taha, koinei te, te wāhi tuatahi ka hoki mai kia, kia purea te ora, mō te oranga o te katoa o ēnei mahi, koirā te mea nui, Kia aro mai ki ngā ture katoa e pā ana ki, tuatahi ki te motu whānui, tuarua ki a mātou o te kāinga nei. Pēnā ka kawehia mai e tētehi, tētehi mate urutā ki roto i te, ki runga i te moutere nei, ā, kātahi ka hē rawa atu.
He āhua nei kei te pai ngā tamariki, kei te pai ngā whānau, kei te pai ngā. A ngā kaiako, kua oti kē i a mātou ngā kaiako te whakarite mahi, kua tukuna atu ngā mahi ki ngā tamariki, ki ngā whānau kei ngā kāinga, he whakahono ki ngā tamariki mā runga i te ipurangi i roto i ngā hui ataata, he tuku tonu i ngā, i ngā mahi ā-pepa mō te hunga karekau, he, he Wi-Fi i te kāinga. Kei konei tonu mātou ngā kaiako ki te tautoko i ngā tamariki, ngā whānau ahakoa te aha. So we're just making sure we're working with the people, not against them. I think that's an important part is our approach to the people are probably already anxious as it is at the moment anyway, so. Ehara tēnei i te mea tauhou i whakaritea ai tēnei mahi i tērā tau i te tīmatatanga mai o tēnei i te taumata tuawhā nei, ko rātou i whakatū i a rātou, koirā tā rātou e whakarite ai i tēnei wā tonu. Puta mai ētahi tikanga mai tō mātou komiti whakahaere, ko nā tikanga he whakamārama atu ki nā tāngata i haere ki te tāone, nā tāngata i haere mai ki konei mai te tāone, me mau rātou Ā, i ēnei mea, ka tuhi mātou i nā, nā ingoa o ngā tāngata katoa, nā kāore rātou nō tūturu ki nā tīkanga awao hoki atu ki te tāone. Kia kare te ata. Today's a local residents uh, who are just returning home from doing shopping. Pāna ki nā ture, haere tonu nā mahi o nā tāngata e mai ana kei roto i nā mahi uh, hua whenua, hua rākau uh, hoki, Ā, nō reira i ēnei wā ka haramai ētahi kaimahi mai te tāone. Why we're registering people coming and going is so that we can keep contact of if there's fourteen kiwifruit workers, where are they going, where have they come from? what time they arrive, what time they leave. Are they being safe on the barge, keeping um, two metres distance?
Kāre mātou anō uh, kōrero ki nā pirihimana. Uh, nā te mea kare raru i tēnei wā, kia kawe hāmama ki, ki nā tāngata, Kia kōrero pai, e whakamārama atu ki a rātou kia kia noho tau, ka mōhio ai mātou ka noho āhua rerekē i ēnei wā, ā, nā tāngata, nō reira, kaua e e pā mai he take anō ki runga i ngā tāngata. I tēnei wā kāore mātou e whakatahuri i tētahi. Ehara i te mea e takahi ana i te ture, engari e mahi ana te mahi e tika ana ki te tiaki i a mātou o te kāinga nei. Ko te hiahia kia kia aro mai te katoa te katoa, ā, ahakoa nō konei, ahakoa nō waho atu, ā, kia aro mai ki ngā ture, ki ngā tikanga e tika ana ki te tau mai ki runga i te moutere nei. Pēnā kāre rātou e aro ana, e noho atu koutou i te kāinga.
Aukaha te tae pū kōrero.